Judas cakuat Biahmaiṭhi Judas cakuat nih a chim duhmi cu Khrihfa ka si aa ti ṭung i cawnpiaktu hmaan lo a simi hna Khrihfami nih kan i ralrin a herh ning kha a si. Peter kuat hnihnak nih a chim ve bantuk khan hi cauk zong nih hin Pathian nih a mi hna voikhat ah zungzal ca za lakin a pekmi hna zumhnak ruangah khan a dongh tiangin fek tein um ko u a ti ve hna. Tlangpi hna, biahmaiṭhi, cawnpiaktu ṭhalo pawl ziaza, cawnpiaknak le rawhnak, zumhnak fek tein i tleihforhnak, thluachuah. Judas tel khat cang khat in kul le nga tiang. Jesuh Khrih sal le cemnau a simi Judas nih Pathian kawhmi, Pathian kan Pa dawtnak chung le Jesuh Khrih huhphenhnak chungah a ummi kha ca kan kuat hna. Zaangfahnak le daihnak le dawtnak cu tlamtling tein nan ta si ko hna seh. Cawnpiaktu hmaan lo pawl, ka dawtmi ka hawile hna, kan dihlak in kan i hrawmmi khamhnak kong kha ca in in chim hna ning ti cu ka duh zungzalmi a si. Sihmanhsehlaw atu ah hin Pathian nih voikhat ah zalak in a mi a pekmi hna zumhnak kha rak ṭan u tiah in chimh hna kha a herh hringhran in ka hngalh caah cu kong cu ca in kua loin kan um kho hna lo. Zeicahtiah kan lakah hin Pathian zei i a rel lomi kha kan hngalh loin an lut i anmah ziaza ṭhalo thuhphanhnak caah khan Pathian vel kong kha a hmaan lo ningin an chim i kan uktu le kan Bawipa simi Jesuh Khrih kha an hlawt. Hi bantuk mi hna cu sualphawt an si lai ti kha Cathiang nih hlanpi in a rak chimchung cang. Cucaah cun nan hngalh dihmi a si ko nain Bawipa nih Israel mi cu Izipt ram chungin a chuahter hna i sihmanhsehlaw a hnuah a zum lomi cu a thah hnanak kong kha theihter ṭhan kan duh hna. Cun Pathian nih hi vial hi nan nawlngeihmi a si lai tiah a ti i cu chung i a um duh lomi vancungmi hna kong kha philh hlah u. Vawlei tang muihnak ah khin thir cikcek in zungzal an hren hna i sualphawt an si lai ni ni lianngan a phak tiang cuka ah cun Pathian nih a chiah hna lai. Cun Sodom le Gomorrah le an pawngkam i a ummi khua hna kha philh hna hlah u. Cu khua mi hna nih cun kha vancungmi hna bantuk khan nulepa sualnak kha an tuah i hawi ningkel hmanh in an tuah lo. Annih nih meihremnak kha zungzal in an hua i cucu mi vialte ca in ralrin peknak a fiang komi thil a si. Atu kan caan i a ummi hna zong cu cu bantuk cu an si ve. An mang nih khan anmah pung lila cungah sualter hna. Pathian nawlbia kha zei ah rel loin a umter hna i vancungmi kha a serhsatter hna. Vancungmi lak i upa bik, mikhel hmanh, Cu bantuk cun a um lo. Moses ruak cu aho nih dah a co lai ti i khuachia he an i al lioah khan Mikhael nih cun khuachia kha serhsat in sual a phaw ngam lo, bawipa nih an sik ti tu in a ti. Sihmanhsehlaw hi mi hna nih hin cun an hngalh lomi thil paoh kha zeirel loin an um. Cun saram bantukin chuahpimi pumsa duhnak in an hngalhmi kha anmah hrawktu hna thil cu an si. An ca ṭihnung a va si dah! Kain lam kha an zul. Tangka an duh ruangah Balaam nih palhnak in a rak tuahmi leiah khan an kal ve. Korah nih Moses a rak doh bantuk khan mi doh an duh ve i amah bantuk khan hrawh an si ve. Annih cu hawikomhnak rawl nan dumṭi tik i rawl lak i hnawm a ummi bantuk khi an si. Ningzah zeihmanh hngal loin an ei i an ding. Anmah zawn lawng an i ruat. Ruah a chung ah a um lomi khuadawm, thli nih a choih lengmangmi bantuk khi an si. Fur caan hmanh i thei a tlai lomi thingkung bantuk an si. A hram bongh i a thi taktakmi thingkung bantuk an si. Rili tilet ṭihnung bantuk an si. Ningzak a simi an tuahsernak cu tilet buanbara bantuk in an laang. A vaak a vaimi arfi bantuk an si. Cu arfi hna cu Pathian nih muihnak a thuk bik chungah khin hmun a chiahpiak ko hna. Cun Adam thawk in vun rel i paruknak a simi Enok nih khan hi hna kong cu hlanpi ah hitin a rak chim: Zohhmanh! Mi vialte kha an bia ceih awk le Pathian zei i a rel lomi misual vialte kha Pathian zei rel loin an um ruang i an tuahmi sualnak vialte le Pathian kha zei rel loin an thangchiatnak vialte ruang i sual phawt awkah Bawipa cu a vancungmi mithiang rel cawk lo hna he an ra lai, a ti. Hi mi hna hi a zungzal in an phun an zai i midang kha an mawhchiat zungzal hna. A sualmi an duhnak kha an zulh. Anmah le anmah khan i thangṭhat i anmah duhning paoh in thil a kal khawh nakhnga midang kha heh tiah an fak hna. Ralrin peknak le cawnpiaknak Sihmanhsehlaw ka hawile hna, kan Bawipa Jesuh Khrih lamkaltu hna nih an rak chimchungmi kha philh hlah u. An in chimhmi hna cu donghnak ni a phak tikah cun nanmah an nihsawhtu hna le a ṭhalomi an pumsa duhnak lawng a zulmi hna kha an chuak lai, ti pei a si kha. Hi hna cu ṭhennak a chuahtertu, an pumsa duhnak nih a ukmi, thlarau a ngei lomi an si. Sihmanhsehlaw ka hawile hna, nannih cu a thiang bikmi nan zumhnak cungah khan fek chin lengmang in i sa chin lengmang ko u. Thiang Thlarau ṭhawnnak thawng khan thla cam u law Pathian dawtnak chungah khan um ko u. Cun kan Bawipa Jesuh Khrih nih zaang an fah hna ruang i zungzal nunnak an pek hna lai ni cu hngak ko u. Lungawṭawm in a ummi kha an cungah zaangfahnak ngei u. Mei chung khan chuah hna u law khamh hna u, cun midang zong kha ṭih le hmaizah kemh hna u. Sihmanhsehlaw an pumsa duhnak, an nehmi puan hrimhrim kha cu hua hna u. Thlacamnak le thangṭhatnak Tlu loin an umter khotu hna le a hmaika ah soi awk zeihmanh um lo le lunglawm tein an chuahpi khotu hna, Kan Pathian le kan Khamhtu cungah cun a liam ciami caan vialte in atu caan in zungzal caan tiang kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin lianhngannak le sunparnak le ṭhawnnak le nawlngaihnak cu um zungzal ko seh. Amen.